Hemmäňize salam! Siz Tehrahost kanalynda we bu gün biz täze Syrly boks atly rubrikamyzyň birinji wideosyny düşürip başladyk. Syrly boks näme ilki bilen şoň bilen düşünişeliň. Bilşimiz ýaly ýurdumyzda bir topar elektronika magazinler bar. Ýöne gynansakda haýsy magazinde näme satylýanyny bilmek kyn we özüňe käbir tawarlar gerek bolanda ony nirden aljagyňy bileňok. Biziň esasy maksadymyz magazinler bilen bir işleşip, olardan belli bir önümleri çöpläp, olary siz bilen tanyşdyrmakdyr. Syrly boks rubrikanyň esasy şertleri bar. Birinji şert, bu magaziniň bize ugratýan towarlaryny biz hiç hili bilemzok. Netijede, biz korobkany açamyzda, içindäki önümi siz bilen, ýagny tomaşaçylar bilen birinji sapar deňlikde görýäris we öz pikirlerimizi paýlaşýarys. Ikinji şertimiz bolsa, biz şol boksuň içindäki towarlar barada diňe öz Pikirimizi aýtýarys we hakykady aýtýarys. Ony bir hiç hileg öwem zogam, arşa galdyrjagam bolamzok, gaýt tersine pese düşürjegem bolamzok. Halaýas halasak, halaýas diýýäs, halamasagam gowy däl eken, halamadyk diýýäs. Ýöne bellemeli bir zat bar, biziň halan zadymyzy siz halaman bilersiňiz we edil şon ýaly tersine biziň halamadyk zadymyzy siz halap hem bilersiňiz. Bul bir biziň pikirimiz, esasy niýet sizi tanyşdyrmak we nirden näme alyp bolýandygyny aýtmak. Gyzykly bolsa, çaýjagazyňyzy demledäňiz, biz-ä eýýäm demledik hemme zadymyzy, öňüňize süýjüjigiňizem çekýäňiz, biz-ä şony iýýäs, siz näme iýýäniňizi bilemok. Umuman başlaýas. Belent sende bagt lälesin kakan Ilkinji bolup bize birinji syrly boksy biziň köne dostumyz bolan TCL Türkmenistan kompaniýasy ugratdy. Ýatlatýan TCL-iň Türkmenistandaky resmi distribýutory hem bardyr we olar bize ina şular ýalyjyk Gowja üýtgeşijek delje karobkany ugradypdyrlar. Dogrymy aýtsam içinde näme bardygyny bilemok. Häzir açýas, seretýäs we görýäs. Karobka delje ýapypdyrlar we gymmat bahaýyt. Açdyk bıçağımızı ayardık. Bay Böyle bar tapar, bar tapar. Yaman yaman yaman kızık kılgatlar. Bak. Gördük. Başka hiç zat yok. Karobkany açdyk. Gelin indi onun içindeki zatlar bilen tanışalyň. İlkinci görýän zadymız bu TCL Move Audio nauşnikleri. True Wireless stereo sesli nauşnikler. Ee, True Wireless stereo sesli barada nauşnikler barada videomuz hem bady. Onu aşağıda kommentariyada koyarım. Bizim iň birinci videolarımızın biri. Azıcık ses bilen problema vardır. Angırda kulağımızı neme edip çykýar bir diňlärsiňiz-de pesräk sesde goýup. Ýöne gyzykly wideoda aňarda-da bir gyzykly zatlar aýdyp beripdik. Ikinji bulam nauşnik, buleýem has gowrak modelde meňzeýär, reňkem gara. Bul ak, bul gara. Üçünji bul Görüşimiz ýaly planşet, TCL, TCL, adi, adi, adi. Ha, TCL Tab 10L planşedi. Soňky dördünjem bul smartfon TCL 30 Plus. Häzir bularyň hemmesini bir-birden açarys we olaryň içi bilen tanyşarys. Geliň indi ýaňky önümleri kiçiden ula seredip başlaryň. Ilki bilen täze nauşniklara seretýäs. TCL Move Audio diýýär bu nauşnikler. Korobkadaky suraty, suratyna görä Apple AirPods Pro-lara meňzeýär. Häzir muny açalyň, ýapyk eken mäzinden. Korobkasy erbet däl. Dogry aýdaýyn, korobkasynyň materiallaram bir on ýaly gaty arzan kagyza däl. Elbetde AirPods-yň hyýalaky has nemede däl, içinde-de prostoýja plastik, karton däl şu zadyna. Görşüňizde içinde nauşnikleriň özi bar. Zaryad bermek üçin kabel USB Type A bilen Type C-den eýýäm zaryad alýar. Bu bolsa nauşnikleriň täze pokoleniýadygyny aňlatýar. Ýadyňyzda düşen bolsa, köne nauşnikleriň hemmesi mikro USB-den ýa-da Lightning-den nik taýski nauşnik poddelkalary.

Şu kagyzy şuň içine gaýdyp geleliň. Buň içinde, buň içinde bul bahada hiç hilekerde siz başga prezwoditellerde duşmaýaňyz on ýarak zada. Buň içinde Nawuşlar üçin niýetlenen ýörite zinjikler bar. Eger-de Nauşnigiň özündäki oturdylan standartny rezin size gabat gelmese gulagyňyza, elbetde her kimiň gulagy başgaça bolýar, biriniňki uly, biriniňki kiçiräk. Meselem, men, meň gulagym kiçi we wagtam nauşnik dakamda men diňe iň kiçi rezinkalylary dakmasam, beýlekiler bolanok. Bärde ina göni size korobkadan e, wybor hödürleýärdi TCL kompaniýasy. Gulagyňyz uly bolsa ýene bir has ullakan rezinkalar, bulam iň kiçi razmerdaky rezinkalar. Kabeli nauşnikamyzyň özüne maçyp göreliň. Bulam AirPods daky ýaly daşynda kagyzjyk emma nauşnikler çyzylmaz ýaly. Aýyrýas. Bä. Plastigam erbet däl. Ýa nauşniklaryň özi bärde üçünji komplekt rezinlerem ýa nauşniklaryň özünde otyr. Diýseň gowy, meselem diýeli şun ýaly rezinler diňe has gymmat nauşniklarda duş gelýändir, beýlekiler arzan görnüşdäki nauşnikler, olar hemmesi ýöne default, ýöne ýekeje rezinka bilen ugratýarlar, boldy size gabat gelmese, göterip görmeliler, gabat gelmedigi bolýar. Nauşnikleň özem kän bir agram däl. Aman gowy, materialam gowy, eliňe ýakymly plastik. Ak. AirPods Pro meňzeýär. O AirPods Pro meňzeýär, ýöne ondan azajyk daýowrak we AirPods Pro-daky ýaly aýajygynda knopka ýok. Diýmek, uprawleniýalar polny sensorny. Ýönekeý AirPods-daky ýaly. Gulagymyza dakýas. Oturşyna hiç hili söz ýok. Gulagymdan gaçanok. Daja özündäki default rezinkalara ben gulagyma gabat geldi. Ýöne birden bolmasa ýöne has geçesem ma. Özünde indikatorjyk ba. Neme? Nawuşyklaryň ikisinde de ol şu wada ýanyp öçüp dur. Bilema podkulçylyk etýänçäň garaşýandyr da, hany podkulçylyk etjek bolup göreli. Telefonymyza we barlalyň. Bluetooth açýaňyz, poýuz gitýä. Gun TCL Move audio diýip nawuşnikler tapylýa. S108 üstüne basýaň, podkulçyny. Bolly, bagladyk. Geliň bir aýdym ýakalanyň munyň nähili gaýtýanyny barlap göreliň. Erbet däl, erbet däl. Azajyk baslary ýetenok. Çalaja ýöne bu bahada diýseň gowy. Şu badyna maksimum gatylygynda goýdum. Daşyndan hiç hile ses eşdilenok. Sebäbi nauşnikler wakum, rezinkalar hemme sesleri öçürýärler, daşyndan hiç hili ses gelenok. Dal şu wagt öz aýtýan zatlamym özüm eşdemok. Sesi iň gatysynda dur. On ýalak sesi bir alyp barýan gata diýip biljek gel. Meselem käbir ýagdaýda sesi ýetmezçiligi bolup biler. Ýöne onda-da ýene-de bahasyny ýada salýas nauşniklaň bahasy barada wideoň soňunda gürleşeris. Bahasyny ýada salýas we öz bahasynda diýseň gowy. Başga-da bir aýdym açyp göreliň. Awa. Ýa gowy gowy. Ýok, gynansakda nawuşnikler çykaramazda aýdym pauza, pauza bolanok. Ýok, ikisinde de işlänok. Hä. E, sag gulaga ilk sapar degemizde aýdym pauza goýulýan eken. Aýn aýn näme aýdyp başlady. Çep gulagam şon ýalyk, şo bir hereket ýerine ýetirýär. Hä, 3 sapar klik etseň, onda ýa indi aýdyma geçirýär. Aha. No, o, üç klik. Çep kulaga bassaňyzam oyun kaydıma geçirýär. Umuman erbet däl. Zarýad saklaýşy zaten elbetde test edip görmeli bolar. Ödül şu wagt hiç zat aýdyp bolmaýar bu barada. Ýöne Ýöne bahasyna men pikirimçe degýän nawuşnik. Sebäbi dizaýnam owadan. Apple AirPods-a meňzeýär hakykatdan hem. Bilmedim-de, men üçin hem gowy. Men aýer we görmedim. Esasy meni haýran galdyran zat bu şu rezinkalar. AirPods ölende minimum 150 dollar 200 dollar aralygynda başlaýan bolmaly ýalňyş bolsam bahalary we diňe oňun pro modellerinde şu rezinkalar bar. Bärde bolsa arzanjak nauşnik gabat gelmedimi? Default rezinkalar şeýdip çekýän, aýyrýan. Buna malýan da ýerini dikyk goýberýän. Nauşnik basmakda tursan Google Assistant hem çagyrylýar eken. Ordyk ýan ýerinde oturýar. Aýýar ýan. Bolmadymy? Öňküsini ýerine tutýan. Umuman erbet däl. Bolýar. Bulaň uçuklar çykarýas we indiki para seredeliň. Geliň indi indiki nauşniklara seretýäs. Bul TCL Move Audio S bir ýüz segsen nauşniklary. Görşüňiz ýaly buň karobkasy azajyk eýýäm ýaňkydan ulurak. Daşynda birnäçe ýazgylar bar. tak ANC diýýär dogry ýamasam oňa näme diýenini düşünemok. Transparency diýýär. Bul transparency mod bolanda AirPods Pro-larda bilýänsiňiz, daşky sesleri eşitmek üçin niýetlenen ýörite režim bar. Bu nauşniklarda-da şo režim bardyr. Meselem, siz köçeden ýöräp barýaňyz, aýdym diňleýäňiz we daşarda bolup geçýän zatda sesleri hem eşitýäňiz. Meselem, maşynlaryň sesini, adamlaryň sesini hem eşitmeli. Bul saglygyňyza zyýan ýetirmezligi üçin hem gerek funksiýalaryň biri. Üçünji ikonka bul 30 sagada çenli işläp bilýär diýip bellenildi dur we jaňlary kabul edip bolýar diýip aýdylýar. Ýende bir naklaýkajyk we active noise cancellation 92% diýär. Eger de ýa-da transparency režimi öçüremizde, onda daşynda gelýän şumlary şu şu madyk şu mapada bilen ýa bolýar da 90 göterimli çenli öçürip bilýär diýýär awustlar şumy. Gany açalyň göreliň içinde näme bar. Bularam vakuumly nauşnikler, ýaňkýalap. Rezinkaly nauşnikler. Näde bunu açýas we içinde näme bardygyna seredýäs. Doýmasam ýaman gyzyk kylmaň şu nauşnikleri öwrenmek. Nähilidigini bilmek sebäbi bular suratdaky görkezilenlerine Huawei FreeBuds nauşniklaryna meňzeýärler. Şeýle men bilşime görä FreeBuds-lar diýen gowy nauşniklar bolmaly. Tak, eýýäm bärde materiallar üýtgeýä. Ýanka garamyzda prям ýaman gowy kardon. Apple-yň kapaçdy, Apple-yň kaýakyn diýseňem bolýar. Içinde ýanka ýalak instruktor Bärde eýýäm nauşnikler aýratyn, keýs hem aýratyn gelýär korobkanyň içinde. Keýsi çykaraly, gara aýyraly nauşnikleň özi. Dizaýny, dizaýny bilemok, näme bilen deňeşdirjek, men bilemok. Edil bular eýýäm Apple AirPods-a meňzänok. FreeBuds-a-da, Huawei-iň FreeBuds-laryna-da meňzänok. Şolaryň ikisinden garylan bir zada meňzeýär, ýöne onda-da umuman erbet-ä görneronk. Tim bolem gara reňk. Üýtgeşik görünýär-dä gara reňk, ak nauşnikler. Eýýäm hemme kişi öwrenişdi diýsegem bor olara. Gulaga gulakda oturyşy. Oturyşyna-da söz ýok, bir Bular dakyp ylgasaň, ýöreseň, işleseň bir zat boljaga meňzänok. Ýöne gynandyrýan zat ä ýok. Gutarmandyr. Ýene bunda da bar eken rezinkalar, goşmaça rezinkalar. Bulam diýseň gowy. We zaryad bermek üçin niýetlenen kabel. Bulam görüşimiz ýaly Type-C-den zaryad alýar. Örän gowy. Örän gowy. Bärde de bir 2 ýöne näme üçindir bärde 3 sany frizinka bar munuň içinde. Ha, ýok, 4 eken. 4 sany frizinka bar. Okey, geliň indi. Keýsem açyp göreliň. Bula meýem eýe poster ýalak, çat çyzylma ýalak. Ýoksa dolanyn. Bu keýsiň materialy ýankyňkydan hem has gowy. Krişkasy magnitlice, ýüzünde indikatorjyk bar. Dogrymy aýtsam ýaman owadan görünýär we öz bahasyndan has gymmat zada meňzeýär bul. Ýöne gara plastik, gara glýanit ol çyzylganç bolýar we ony bir sumkaňyza açar zat bilen uklasaňyz, nu seresapça bolmaly-la ýüzüni çyzmajak bolsaňyz, bir towaryň yzyny köpräk wagt üçin ýitirjek bolsaňyz seresaplap bolmaly. Kryşkasy gaty gowy açylyp ýapylýar. Ýani buram bir telefona çatyp görýäs we nähili gaýtýar seret göreliň.

Yani şu ikisi hem çatırlı mı? Buna uçtu. Bak bak bak durup öçürüp durun prosto. Berde ses diysen oğul. Ses gaty gowy. Ýaňky bilen deňeşdiremizde iki, üç basganjak ýokarda. Şu wagt iň ýokary, iň ýokarky derejede goýdum sesini, iň gatysyny goýdum. Ýaman gowy. Hiç ilek bir dinamikler pyşşyllanok, üýtgeşik ses edenok. Baslar ýerinde, baslar ýerinde. Olar kenem däl, azam däl. Dogrymy aýtsam, gaty gowy nauşnikler. Indi şu taýda kagyzjykda ýaňky režimleri öçürip ýakyp bolýar diýip bellikler bardy. Tak. Çep nauşnigi 3 sekund tak bassaklap dursaň transparence mode ýanýar diýär. Okay.

Şojagaça sesem Transparence Mode ýakamyzda eşdildi. diýseň gowy. Sebäbi, meselem, köp adam gulagyna nauşnigini dakýa, köçede ýöräp barýa, aňyrdan maşyn gelýä, ine daş wagt transparens mod ýakyp dur. Ýakyp dur goý men öz gürleýän zadymam özüm eşitýän. Ýa şony öçürsek, ol eýem eşidilenok öz gürleýän zatym özümi. Köp adam belki ýa nauşnigini dakýar, köçede ýöräp bara ýoldan geçjek bolýar da nim. Indi bir adam pakyryň ünsi gidip bilýär, zat gidip bilýär. Gelýän maşynlar zatlar eşidenok. Olam janyňyza bir zeper ýetirmäne sebäp bolýar dary. Şoň üçin transparence mod bir nu Apple kompaniyasy tarapyndan moda girizildi, ondan öňem bady ol. Ýöne şolar bir Pro modellerine nauşniklaryny mod etdiler ony. Beýleki prezoditellerem alyp öndürip başladylar. Dogrymy aýtsam gaty gowy. Işleýşine-de hiç hili söz ýok. Gaty gowy. Nauşniklaryň doly karakteristikasy, ýa-da ustadan çykar, pauza goýup öwrenip bilersiňiz näçe sagada gitýär we goşmaça beýle karakteristikalarynyň hemmesi çykar. Seredip bilersiňiz arkaýyn.